Беренче сорау, ни өчен Илгәрәй дигән псевдоним? Инде бу Илгәрәй дигән псевдоним 17 э, ел дәверендә мин аны гел әйтәм инде. Э, татар эстрадасында мин башлаган чорда инде бу э, гомумән зур эстрадага менеп килгән вакытта, беренче курста укыганда дип әйтик. Илназ Гәрәев Бит инде болар өчен мин. Андый исемле җырчылар күбее дип әйтик. Менә алсак, Илнар Гараев, ялгышмасам, Чаллы егете. Аннар шулай ук Илназ Гараев, аннары соң э, Илназ Минбәдиевләр, Илназ Сафиуллин, Илназ Гариповлар күбәйде. Илназ исемле җырчылар күбәйде дә. Берсендә кухняда утырам чәй эчеп, радио тыңлап һәм э, ни, э, минем җырны сорадылар да, Мәсәлән, Әнкәй дигән җырны куя алмассыз микән, Илназ Гәрәевның дип. Башка җырчыны кан куйдылар. Менә шул вакытны инде мин бераз ниттем дә теге ачуым чыгып алды да, мәйтәм, тукта әле, эстрадада мәйдә бар, үзгә бер үзенчәлекле бер матур исем кирәк дип, дустым Габдрәхимгә мөрәҗәгать иттем дә, ул миңа инде әйдә, Илсафныкы шикелле, исемнән берничә хәреф алып, фамилиядән берничә хәреф алабыз да, Илгәрәй дигән псевдонимләп чыгарабыз. Мин башта Илгәр дип тәкъдим иткән идем. Ул әйтте дә миңа, уйлап ал дип, мин Илгер дип, аннан әйтә, әй өстибез диде дә, Илгәрәй дигән менә шундый псевдоним барлыкка килде. Рәхмәт. Менә сезнең кечкенә вакытта балачакта кушаматыгыз бар идеме? Кушаматлар балачакта кушаматлар юк иде. Мине Гәрәй дип йөртәләр иде. Просто Гәрәй. Менә бу җырчы булу дигән хыял балачактан бар дип инде ул. Балачактан иде мин инде Һәрберебез бит инде барыбер теге мунчадан чыккач нишибез, чәч тарыйбыз да, көзге каршына басып, тарак тотып, җырлап карыйбыз да, исне болай ит, тегеләй, менә мин дә шайтып хыяллана идем, көзге каршында басып, тамашачы янында чыгыш ясап, шулай ук теге үзебезнең метро җырчыларны тыңлап, Илһам абыйларны, Әлфия апаларны, Хәмдүнә апаларны тыңлап инде, яраткан җырчыларым инде минем күбрәк шул Хәния апалар, Салават абыйлар дип әйтик, Габделфәт абыйлар, Айдар абыйлар, Шуларны ничектер тыңлап, алар шикелле шулай ук сәхнәгә менәсем килде, хыялым тормышка ашты дисәм дә булыр. Менә шул. Тагын менә әзрәк балачакка кайтсак, кечкенә Илназ ул нинди иде безнең? Җитди малай идеме или шуып шаян идеме? Юк, шаян түгел.
Оялчан, тыйнак, Һәм инде бик гадел, дип әйтик, менә шул. Барыбер ачуым чыгадыр ие, менә шундый очраклар буладыр ие, мәсәлән, авылда барыбер теге малайлар үзара сугышалар бит инде. Мин бик сугышырга кермим, шулай да менә әрләшкән иткән вакытта араларына кереп, аерып, алай түгел, болай кирәк ие дип, менә ничектер дөрес юлга бастырырга тырышадыр идем дип әйтимме соң, менә шул. Һәм инде ни, әти-әнине хөрмәт итеп, Әти-әнине хөрмәт итеп, аларны әти-әни әти-әни буларак аларны тыңлап үскән егет дип әйтим инде шул. Ә сез үзегез дә хәзер кызлар әтисе бит инде, алар белән бергәләшеп уйный торган ни дә булса уеннарыгыз бармы сезнең? Менә безнең YouTube каналына күз салсагыз, без анда э, кызыклы челленджлар төшерәбез инде. Хәзер бик модно бит инде интернетта бигрәк тә һәм э, Тизрәк генә булса безнең бер яңа сәхифә ачылып китәчәк анда, чөнки күп кенә балалар, безнең бит инде күп кенә балалар нишләр, ютуб каналын актаралар, урыс программаларын карыйлар дип әйтик, ә без Аделәнен Алла бирса менә шушы арада ачабыз, инде берничә проект әзер, балаларга әкият татарча укып ул әкиятләр сөйләячәк, балалар шуны Теге карасыннар өчен дим, татар телен үстерергә. Балалар белән шулай ук мин уйныйм. Аларга әзрәк тәрбияви рәвештә уеннар уйнарга тырышабыз инде без кызыклы. Мәсәлән, теге саннар, төсләр белән. Ну, шулай да күбрәк минем тормыш дулкыным Айгөл шөгыльләнә балалар белән. Ул инде хатын-кыз буларак барыбер әти кыз балага башка төрле бераз подход бирә бит инде ул. Әни кеше ул, хатын кыз ул башка төрле. Шуңа күрә күбрәк инде Айгөл минем. Алар белән. Ну, шулай да менә кичә мин Камилә белән курчаклар белән уйнап алдым. Менә шул.
Тагын бер замана сорау инде. Балаларыгызга сез көнне телефонда утырырга менә күп рөхсәт итәсез. Уйныймы алар телефонда сез? Нәрсә булса карыймы? Уйный, карыйлар.
Мин мин э, беләсезме, теге все булды, тукта, карамыйсың дигән әйбер әйт юк миндә. Алар үзләре беләләр. Алар үзләре беләләр, үзләре карыйлар, үзләре ачалар. Мин аларга тулаем ышанам. Адилә артык карый башласа, әти булды миңа, алып куй телефонны дип үзләре беләләр аны, мин бер әйткән юк. Теге Айгөл дә, мин дә ни түгел. Алар күбрәк без аларны балачактан өйрәттек. Без беләбез бит инде, что хә балалар үсеп килә, үсеп килә, алар күбрәк телефонга омтылачак. Шуңа күрә без аерым бер ниләр ачтык анда, алар гына керә ала торган, дип әйтик инде. То есть теге башка зурлар каналына керә алмый, яшьләр өчен, балалар өчен инглиз телен өйрәнәләр алар анда кереп, урыс телен, татар телен өйрәнәләр дип әйтик. Менә шундый ниләргә кереп үзләре утыралар алар. Менә шул.
Һәм безнең газетаны укучы балаларга теләкләрегезне Инде балаларга шундый бер теләк, э, менә һәрбер һәрбер бала бит инде безнең Уйлый, менә зур өскә шофер булам ди, кемдер космонавт булам ди, яисә башка төр һөнәре сайлый бит инде, шулай ич. Бер теләк, иң мөхиме, менә балалар име, әти-әниегезне гел аларны кадерләп, аларны хөрмәт итеп яшәгез. Аларны яратыгыз, әти-әниләрегезне. Сезнең хәзер балачак мизгеле шундый рәхәт чак, менә минем хәзер шәхсән балачакка әйләнеп кайтасым килә. Шулай инде ул тормышта, балачакта үсәсе килә, Ә үскәч балачак буласы килә. Шуңа күрә үзегезнең менә кем буласыгыз килә, шул булырга тырышыгыз. Иң мөхиме, үзегезнең эшегезне яратып эшләгез, күңелегезне, йөрәгезне тыңлагыз һәм әти-әниләргә каршы чыкмагыз. Менә шул.